haleluya haleluya avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni na sonta lowunene happy mothers day eka vamhani hinkwavo n'wina mi nga vukatini na n'wina mi nga ri ku avukatini a ri ve kahle siku mi sasekile vamhani mi endla ntirho wa ku saseka mi endla ntirho wa kahle hungu ra namuntlha ri vulavula na vanhu hinkwavo mara ni nga tsakela ku ri nyikela ngopfu eka n'wina va mhani hinkwenu hikuva mi le ku endleni ka ntirho wa kahle kun'wana ma tikeriwa kun'wana swi famba kahle mi nge ni mi byela ku hungu ra namuntlha ra fambisana na n'wina ende ri ta mi tiyisa i hungu leri nge ku hava lexi nga sivelaka hosi xikwembu ku ku lamulela wena ku hava lexi nga sivelaka hosi xikwembu ku ku endlela leswinene lava va hlayaka bibele mi ta pfula aka samuweli wo sungula chapter 14 hi ta hlaya verse 1 fika 23 namuntlha loko ha ha languta aka bibele lawana hi kuma leswaku loko vafilista va ha govile ka sayiti lerin'wana na le ka sayiti lerin'wana ku govile vaisraele va lava ku ya lwa swin'we ku ve na yonathani loyi a nga va a nyenga emuxaxeni ya vaisraele hi ku pfumela ku fambisiwa kumbe ku tiyisiwa hi xikwembu kumbe hikuva a ve ku tshemba ka yena emahlweni ka xikwembu ku ri xikwembu xi ta n'wi hlulela halleluya namuntlha loko na ha vulavula hi vafilista n'wina ni ta mi teka mi ri vaheveru loko ma ha langutana kumbexana vaheberu va ha langutana na vafilista twisisani leswiwa swi nga endleka namuntlha vafilista va wena ku ri ndlala leyi nga kona evuton'wini bya wena kumbe endyangwini wa ka n'wina kumbe etikweni swi nga endleka ku ri ku pfumala ni vula vusiwana swi nga endleka vafilista va wena i kuma ku ri la namuntlha loko na ha vulavula swilo a swi fambi kahle endzeni ka vukati bya wena swi nga endleka i kuma ku ri nkarhi wun'wanyana i la ku byi laveni vukati byebyo mara a byi ku fikeleli laha i tibyela ku ri swi famba kahle onge tivotela ku ta tlanga hi wena va suka va famba laha i tibyela ku i rhandza kona a va hoxi the same energy leyiwani i hoxaka nkarhi wun'wana swa endleka vafilista lava i kuma ku ri hi wena n'winyi hi wena nala wa swilo swa wena ku ri i kuma ku swi nga fambi kahle swi nga fambi hi ndlela halleluya a ndzi vulavuli namuntlha hikuva ndzi lava ku ku avanyisa ndzi vulavula hikuva ni lava ku byela ku ri xikwembu xi nga ku tsandzeki xi nge tsandzeki ku ku phamela xi nge tsandzeki ku ku ambexa xi nge tsandzeki ku ku hlayisa xi nge tsandzeki ku ku humelerisa halleluya dyondzo ya hina namuntlha yi ri loko yonathan ivi a siya tatana wa yena ku nga king saul hosi saul na masocha a famba na loyi a n'wi khomela matlhari a ku a hi fambe a famba hi ndlela leyiwani ku ya lava ku tshama vafilista a ri karhi a bohe ku tshemba ka yena eka xikwembu halleluya masocha ya vafilista a ku ri vanhu lava a va tiva kulo jonathan a kota kulo lowun'wana a khoma yini matlhari yakwe a ta va dlaya njhani vanhu va ku tala a ri yexe swiyimo leswi i hlanganaka na swona swi tele i na vutlhari i na vuswikoti mara i ta karhala swin'wana i ta swi tlula swin'wana a va koti ku swi hlula loko swin'wana swi ya fika se i karhele na ku tshemba ku va ku nga ha ri kona hi yona mhaka i fanele ku tshemba eka xikwembu a xi nge tsandzeki ku ku lwela a xi nge tsandzeki ku ku hlulela so la loko vafilista loko va vona yona yonathan na loyi a n'wi khomela matlhari va ri karhi va bata kumbexani va yimile le va va hlekula halleluya a ni tivi i vanhu vangani va ku hlekulaka namuntlha loko va ku vona a ni tivi i vanhu vangani va ku hlekaka loko va ku vona a ni tivi i va mani lava loko va ku languta va vonaka mutsandzeki va vonaka xihlekiso ku fana na vafilista lava nga hlekula yonatani va ku vona ni muheveru ehuma loko a tumbeleke kona a va vona xiphunta a va vona munhu loyi a nga riki na matimba a va vona munhu loyi a nga ri na vutlhari hmm. halleluya ku ni lexi nga ni tsakisa la yonatan u tekela n'wi khomela matlhari wo ni humela handle loko vo yima ni kwalano hi ta yima va ta ka hina mara loko vo tanana va hi pitana lava nga kona swi ri xikwembu xi va hlulerile namuntlha loko va hanya tiva leswi kota ku twisisa loko xikwembu xi ku hlulela kota ku twisisa loko xikwembu xi ri ku ku lweleni kota ku twisisa loko xikwembu xi nyikete valala va wena eka wena va nga ti vona va hlurile va nga ti vona onge ti va na matimba ehenhla ka wena control your emotions and trust god hi ku xikwembu a xi ku tsandzeki halleluya twana la hi dyondza ku ri xikwembu a xi nge ku tshiki na hambi va hlekula xikwembu xa hi tiyisa hmm? a ku chaveni ka yini na loko hi nga voni ku ri nhlamulo yi ta huma kwihi kumbe hi ta humelela njhani xikwembu xa hi tiyisa hi rito ra xona hi mintirho ya xona leyinene hi ku hi lwela xikwembu xa hi tiyisa oh my god loko yonathani na loyi a famba na yena va hlasela ro sungula hmm? va kote ku dlaya vavanuna va 20 loko va dlaya vavanuna lava 20 vafilista lava a va ri ndzeni ka mixaxa ni le rivaleni va khomiwa hi ku chava lokukulu hmm? halleluya hambi va ri varindzi va mitlawa ya varindzi ni ya vahlaseri va ri rhumela hi ku chava misava na yona yi tsekatseka kutani ku chava ku va kona ku ya ku engeteleleka loko vukorhokeri bya xikwembu byi ri kona evuton'wini bya wena loko xikwembu xi ku lwela ku va na ku hambana va va na vona lava nga ha koti ku twisisa na swiyimo a swa ha koti ku khomelela swa tsekatseka swo fana swi baleka hikuva n'wina matimba hinkwawo i va a ri kona halleluya leswi swi endleka hikuva xikwembu a xi ku tsandzeki wena hikuva xikwembu a xi ka ku khomisi tingana loko i tshemba oh my god halleluya swi hlamarisa leswi a swi vanga ntsena eka vafilista masocha lawa mara na masocha ya salo lava a va rindza va yi va vona ntsikitsiki lowu a wu endleke exikarhi ka vafilista va yi va vona ku confusion leyi a yi ri kona hmm? va yi va lava ku twisisa xivangelo loko va ha lava ku twisisa xivangelo hmm? va lave ku kota ku vona halleluya ku ri i mani loyi a nga riki kona exikarhi ka campe ya vaisrayele mbe va kuma ku yonatan na loyi a n'wi khomela matlhari a va nga ri kona sawulo u lerisile ku ri va teka areka hmm? areka hi nkarhi a yi kombisa vukona bya xikwembu loko vaisrayele va ya nyimpini a ri ka yi nga ri kona a va hluriwa loko i langutela swiyimo vukona bya xikwembu swi nga ri kona i ta tsandzeka loko i langutana na mintlhontlho yo karhi ivi i nga languti ka xikwembu i languta eka vanhu vanhu va ta ku khomisa tingana tshemba xikwembu ivi ya ku tshemba ka wena eka xikwembu thank you jesus halleluya u nga pfumeli ku va handle ka vukhona bya xikwembu hikuva i ta fa i nga pfumeli ku va handle ka vukhona bya xikwembu ku ta tsandzeka halleluya xikwembu twana lawa loko sawulo a ha vulavula kitsikitsi a wu ya mahlweni haleluya ni rhandza ku timhaka ta ku ri loko vanhu va ha vulavula loko vanhu va ha ringeta ku lava ku twisisa xikwembu xi ya mahlweni no tirha hi ku hi xona xi tivaka nkarhi lowu xi faneleke ku lwela na ku ku hlulela loko vanhu va ha hlalela xikwembu xa titshuneta xi ti kombisa ka wena ku ri hi xona mani xikwembu a xi nga ku tsandzeki na namuntlha xikwembu i muhluri oh my god thank you jesus xikwembu a xi yimi ku tirha hikuva vanhu va ha vulavula hikuva vanhu va ha vutsira swivutiso xikwembu xa mahlweni xi ku tirhela xi ku hlulela loko sawulo na masocha yena va tsutsumela la nyimpi a yi ri kona ku ya pfuneta vafilista a va ri busy va tlhavana hi xivono laha hi kuma dyondzo ya ku ri loko u famba na xikwembu xa ku lwela hmm? na hambi vanhu va nga se fikela ku kota ku pfuneta xikwembu a xi ku tsandzeki vanhu va swi lava ku pfuneta nkarhi wun'wana mara va nga swi koti ku fikelela xikwembu xa la minkarhi hinkwayo xa swi kota ku fikelela hi yo mhaka ku tshemba ka wena a ku ve eka xikwembu my god i love you jesus hmm? a va ri busy no tlhavana ku ri na confusion mpala lava wena lava ringetaka ku dlaya kumbe ku ku lwisa va ta lwa hi xi vona hikuva xikwembu wena xi ta ku hlayisa va ta ku loko va va ku languta va nga voni nandzu eka wena hmm? ivi xikwembu xi ku hlayisa oh my god jesus xikwembu a xi ku tsandzeki tsundzuka laha u nga hundza kona tsundzuka evutsongwanini bya wena tsundzuka laha a wu pfumala kona tsundzuka laha a wu vabya kona vanhu va ku swi herile hi wena swi herile hi ndyangu wa wena a ku na xa kahle xi nga ta huma eka n'wina mara xikwembu xi tivonakarisa hi wena loyi wa ha ri kona namuntlha i langutela hungu leri hikuva xikwembu xi ku hlayisile ene xi ku hlulerile o oh, jesus vayeveri lava a va tinyiketerile khale eka vafilista hi ku chava na ku va va ri na vutoya na ku va vona onge ti vaisraele a va nga hluli ku tshemba ka vona ku nga ri ki kona ka xikwembu i va tinyikela ka valala va tela ku va vona swilo swi ri karhi swi cinca xikwembu xi ri karhi xi lwela vaisrayele va ri vaheveru ava va humela handle va yima na vaheveru kuloni va yima na va yonatan va sungula ku lwisa vafilisti ni ri vanhu hinkwavo lava nga ku jikela evuton'wini ku ta va vanhu lava nga ta ku seketela loko va ri vona va ku vona i ri karhi i yima i nga tsekatseki vanhu lava nga ku hlekula va ta yima va ku seketela hikuva va vona mintirho leyinene ya xikwembu evuton'wini bya wena halleluya na lava a va tlumerile mixaxeni va humile va vona va ifilista va ri karhi va tsutsuma va hlongorisiwa va ye va hume ku ku tshemba se a ku ri kona ni ri vanhu lava nga lahlekeriwa hi ku tshemba loko vona wena u yima u tshemba xikwembu na vona va sungula ku vona ku tshemba hi yo mhaka i nga lahleli thawula i nga karhali a wu nga fi a wu nga tsandzeki xikwembu xi ta ku kotisa na loko swi tikomba onge ti wa tsandzeka xikwembu xi ta ku nyika matimba u ta tiyisa na community ya ka n'wina i ta tiyisa na ndyangu wa ka n'wina i ta tiyisa na kereke i ta tiyisa vanhu hinkwavo lava langutaka eka wena baye ba jika baheveru lava ye va yimana va yimana vaheveru va ka vona ku lwisana na nala vanhu va nga ku jikele va ku vona i nga ri na vuswikoti mara xikwembu a xi nga ku tshiki halleluya mintirho leyinene ya vonakala hi minkarhi hinkwayo mintirho leyinene i nge yi tumbeti laha ku nga heriki siku rin'wana yi ta vonakala na hambiloko ku swa hlwela tshemba xikwembu halleluya hi ri hambi vanhu lava a va tumberile lava a va ti hume a va ti tumbeta va ye va ti humesela handle ya na mahlweni ntirha until va se va ti humesela handle halleluya yi ri bibele ku ni gimeta ka verse 23 ko va loko xikwembu xi hlulela no lalamulela tiko ra israyele xikwembu lexi nga lwela vaisrayele na ku va hlulela na wena xi ta ku lwela xi ku hlulela hikuva xikwembu a xi ku tsandzeki loko na gimi ta humulela namuntlha ni ri u nga chavi xikwembu xi ta ku lamulela xikwembu xi ta ku hlulela xikwembu xi ta ku horisa xikwembu xi ta ku endlela na wena halleluya ni hetile hungu ra namuntlha xikwembu a xi mi katekise ni ri karhi ni ku happy mothers day eka vamhani hinkwavo lavantshwa mi nga na vana na n'wina mi nga tekiwa na lavakulu xikwembu a xi mi hlayisi xi mi nyika matimba yo hlayisa mindyangu ya n'wina ku ya mahlweni god bless you all